Camera, action.
Aħna l-vuċi ta' Malta fl-Ewropa. Delegazzjoni żgħira imma b'saħħitha. Dinamika.
U determinata.
Bħala Soċjalisti u Demokratiċi, qegħdin hawn biex nagħmlu l-Ewropa li taħdem għall-ġid tal-poplu. Il-missjoni tagħna hija ċara. Irridu negħlbu l-għoli tal-ħajja, innaqqsu l-povertà, noħolqu impjiegi ta' kwalità. Niżguraw akkomodazzjoni affordabbli. Niggarantixxu l-aċċess għas-saħħa pubblika. U ngħollu l-livell tal-għajxien ta' kulħadd. Din hija l-Ewropa li nemmlu fiha. Unjoni li twassal riżultati tajbin għaċ-ċittadini tagħha. Hekk kif tagħmel għas-swieq tagħha. Unjoni msejsa fuq il-progress soċjali, l-ugwaljanza u x-xogħol diċenti għal kulħadd. Unjoni li tagħti s-setgħa lill-vuċi taċ-ċittadin. Unjoni li tagħti t-tama. L-Ewropa trid twassal għal għajxien aħjar li jmur oltre mill-istatistiċi finanzjarji u ekonomiċi. L-Ewropa trid tħaddan l-għaqda fid-diversità. Nafu illi m'hemmx soluzzjoni jew mudell illi huwa tajjeb għal kulħadd. Imma qegħdin hawn sabiex immexxu 'l quddiem politika li tirrappreżenta l-bżonnijiet ta' kull Stat Membru. Speċjalment gżejjer żgħar. bħal Malta. Gżejjer li huma nazzjon li jistgħu jservu ta' blueprint għal futur sostenibbli. L-investiment fil-poplu huwa l-bażi sabiex niksbu reżiljenza. Kull persuna għandha l-jedd għal għajxien diċenti. Edukazzjoni ta' kwalità. Xogħol ta' kwalità. U servizzi soċjali ta' kwalità. B'hekk noħolqu opportunitajiet li jiftħu l-bibien għal kulħadd. L-azzjoni dwar il-klima l-enerġija rinnovabbli, u l-agrikoltura u s-sajd sostenibbli, ma humiex biss prijoritajiet ewlenija, iżda wkoll neċessità. Irridu Ewropa ħadra, b'qalb ħamra. Ewropa fejn il-progress ambjentali, ekonomiku u l-ġustizzja soċjali huma għan wieħed komuni. Irridu Ewropa soċjuli fejn l-akkomodazzjoni affordabbli hija dritt fundamentali. Qed naħdmu sabiex niżguraw illi kulħadd ikollu post sigur u affordabbli illi jista' jsejjaħ id-dar tiegħu. Irridu Unjoni li tipprijoritizza s-saħħa pubblika għal kulħadd. Sabiex kulħadd ikellu aċċess ugwali għall-aqwa kura li tista' tingħatalu. Is-saħħa pubblika ma tiqqafx fil-konfini u għalhekk lanqas aħna mhu se nillimitaw il-ħidma tagħna. Bħala Soċjalisti u Demokratiċi ser naħdmu mingħajr waqfien Għal Ewropa li tuti kas u tieħu l-ħsieb il-poplu. Ewropa imsejsa fid-drittijiet, il-ġustizzja u r-rispett lejn kulħadd. Ewropa fejn ħadd ma jibqa' lura. Flimkien nistgħu nirnexxu niżguraw dinjità, l-ugwaljanza u kwalità ta' ħajja aħjar għall-popli tagħna. Dan huwa dak li nemmnu fih. U dan huwa l-għan tal-ħidma tagħna. U flimkien, bħala Maltin, bħala Għawdxin u bħala Ewropej nistgħu niksbu riżultati.